Salam aýt. Pul selimiň gepleşigini oýun edýän. Atsyz kanalymyza hoş geldiňiz. Şeý diýeýin. Näme üçin entä kanalymyza at goýmadyk? Ýöne nesip bolsa ýakynda siziň kömegiňiz bilen täze at saýlarys. Nädip saýlarys? Siz teswirlerde kanalym üçin öz pikirleriňizi ýazyň. Hökmany suratda e, kanal üçin näli pikiriňiz bar, ad üçin näli pikiriňiz bar, teswirlerde garaşýan. Be, başlaýar. Bugünkü e, mowzugymyz, ýagny temamyz, bugünkü temamyz e, gyz dälle bir oglan salona gitse näli bor? Men meselem natural, hiç özüme seretdirmedim. Şu wagta çel ýa saçymy boýatyp görmedim, ýa-da e, gaşymy tutip görmedim. Hiç hilik hiç zat etdirip görmedik. Bilişiňize görä men tanýanyma bar bolsa araňyzda klip ya şoňa meňzeş konserde zada çykanda da hiç hil makiýaç hiç zat edip görmedim. Indi gelin bir oglan özüne seretse salona gitse näli bor şony göreli. Ony näme görelimi? Onda ýörüň bile göreli. Stambulda Etiler raýonynda şu wagt meň bir tanyş gyzym bar. Salonda işleýär we men diýişime görä haýyşt etdim. Men diýdim geleýin, hany oglanlar edip boljak işi bize edip görkez. Indi şo gyzyň ýanyna baraly, salonda işleýär. Bize kömekçi bol. Biziň ýol geçişimiz, biziň ýol geçişimiz hem üýtgeşikdir. Pişihod görüm ýok, zat görüm ýok, ýöne geçip barýar.

Ýaňy resepsinde bir minut garaşyň diýdik, şu wagt garaşyp otyr. Görşüňiz ýaly, salona birinji gezek geldim, tolgunýan. Näme diýjegimi hem bilemok. Indi göreli, näme bolýar, näme goýýar. Şu wagt ýüz şekilim ýadyňyzda saklaň we öň we soňuny öňüni görkezerin iş şekliniň näme tapaty bor sizem görersiňiz. Salondan soň Madina garaşýas. Be, şutaýyny görkez diýjek bolýaryn. Azajyk bolnitsanyň zady bar. Kiçikäm bolnitsa gelemde. Brak sünnet üçin bolnitsa baryp gördüm kiçikäm. Biram Ýadymda ýok, kän kiçidimi öýdýän baram. Bir zat üçinem barypdym. Şo duýgyny aldym, edil bolnisa gelen ýaly boldum şu wagt. Mähriban dostlar, ine şu wagt masterimiziň ýanyna geldik, Madinanyň ýanyna. Indi Madinadan sorajak bolýan bir ogluna natural şekilde nämeler edip bolar? Ço możnit? Standartnýa procedura dla muşşin, eta manikýur-pedikýur.

Agyrydyp biler zat şolar bolmazlygy üçin şu wagt kürtlerimizi lifti gelýär. Edil hassahanada ýaly hemme zat ak. Bir masteriň elindäki pirçatka gara bir şo birazajyk ýaly Black Star daky pirçatka bar ýalyk da gara tolgunýan bilemok.

Baha beriň. Hiç hilik adatsyz ýagdaýda bir zat etmedik. Hemme adaty bir zat etdik. Häzirki görüp duruş ýagdaýyňyz soň ýagdaýy, bu kirpiklerimiň ýuwulmadyk ýagdaýy, kirpiklerim ýuwulandan soň adaty ýagdaýa dönýär. Teswirlerde ýazyň. Meniň pikrim bolsa garaşýan. Dowamynda şu wagt siz bilen bärde näme işler edilýär, nämeler bar, nämeler ýok hemme zady agzap geçeris. Ýaňky görüşiňiz ýaly bir aşak etaža geldik. Biziň garşymyzda Wika we Wika bize häzir düşündirýär bärde näme işler edilýär, näme işlerem edilenok.

Hä, manikýur.
Bärde imini manikýur edilýärdi, aýagyny, dyrnagymyzy, el dyrnaklarymyzy, oglanyňky-da, gyzlaryňky-da, ikisi-de bile edilýär. Masterlaň ýene biri geljek bolýar, masterden biz gyzyklanjak bolýarys. Bäriň temasyny, bärde oňa masteriň edýän işini, näme edýäni, näme goýýany. Zdrastwytýe.
Zdrastwytýe.

Ýörite ekranda promokod çykar. Şo promokod boýunça Madinan studiýasynda gelersiňiz bärik. Ýüzlenersiňiz we men kanalyň adyny aýtsaňyz we promokod aýtsaňyz 20% skidkaňyz bolar. Ýüzlenip bilersiňiz. Bu günki wideomyz şular ýaly. Halansyňyz indiki wideolaryň düýbünden başga bolýar. Her wideomyz bir-birinden tapawutly bolýar. kontentlerimiz bir-birine üýtgeşik bolýar. Aslynda diýişime görä, blog, blogam bolar arasynda çellenjem bolar. Şu wideomyzda da çellenj diýip bileris, gyzlara çellenj. Oglanlardan gyzlara çellenj. Maslahatym şeýle. Wideony halan bolsaňyz, hökman suratda laýk basyň. Kanalymyza agza boluň. Ve ve teswirleriňize garaşýan. Hemmäňiz öz pikiriňizi ýazyň. Maňa siziň pikirleriňiz wajyp. Görüşýänçä indiki wideolarda hoş sag boluň.